mɛka sɛ nyame na de ma ɔno ara na ɛsɛ agye wode menim sɛ saa deɛ ɛsi sɛ yɛde hyɛ nnipa o sɛ ɛde yɛ deɛ mehu sɛ sɛ ɛnyɛ aba awi na adeɛ yɛ mede wom kɛseɛ yɛ sɛ Otumi bue n'ano, dɔkta no bue n'ano kaa sɛ, wobɛtumi asan awo bio. A wo yafunu no nyɛɛ hwee no, ɛno nko ne adeɛ a na wɔkeka pɔɔse pɔɔse pɔɔse na medwene ho paa. Ɔba bɛka saa asɛm yi di a, ɛsɛ sɛ ahina ahina no mpae yi nsuo na ahwie afiri mu. Ɛti ɛnim sɛ foforɔ nso bɛtumi asan bɛtumi ne wɔn yɛ nti susu dwene bebrebe. Why?

Menim sɛ ɛnyɛ wo mfomsoɔ ɛna ɛnyɛ me me mfomsoɔ, nipa ko na ɛyɛ nipa bɔne ni. But me deɛ all the same no, me deɛ mɛka ne sɛ deɛ ɛsi no ɛsi awie. Mm. Me yɛ ho hwia ɛnyɛ mm. yie. Yeah. Meka sɛ mesu koraa na mɛsu a koraa na ɛnsa amma biem. Ɛna mahwere no awie. Sɛdeɛ woka sɛ dɔkta sɛ mɛtumi asa wo bi, menim sɛ daakye mewɔ anidasoɔ. Ɛno pɛ ne adeɛ a na da biara me problem. Na menim sɛ akora wei koraa ɔsɛe na mɛwo biem a Ɛka mehuu sɛ menyem no na ade bi kɔtenaa saa anwea no mu no, ɛka me koraa ka mesɛe no firi hɔ koraa kɔe. Ka mentwɛn koraa ntena hɔnom mmɛdu ka kakra na mawura nine months mu na obi mmɛma me kyɛ sɛ aduro ma ɛmmɛsɛe ɛna ka mehwere me nkwa nso ɛ. Me koraa na medwene ho na me ara nso na makɔ soɔ. Ah, ne deɛ. Metenaa wo ho wɔ hɔ na meyɛ hard, wonyi me anim na meyɛ hard yɛ adwuma. Ɛna wo nso so na na tɔrɔ abu nso a, yɛn nyinaa yɛmfa ntua ho fo. ntokwa bebrebe no nyinaa na wo mpɛ brɛ ɛnyɛ sɛ me ne wo ko na ɛno ntokwa no ntumi ma me nkɔ bɛbrɛ wo ma no yɛ yiw so ɛyɛ kakrakra ntokwaseɛ baby ɔno sɛ sei no ɛyi yɛnyɛ anyi ma wie akora nso so ɛba hwɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ahote nti ɛnyɛ wie no baby mesoro keka ho nya baby baby sɛ mo ɔka no saa anka sɛ sɛ kenya sɛ kekuo wie saa ma mesu wie si wonim sɛ sotoro mmienu ma ne hahan

na matu na bia ɔde ɔde mama n'adamfo na n'adamfo nso makɔtɔ ne fie aa asosɔsɔ light asi so aa light light bi edu so na mafrɛ no wo mintua light bi mintua hwee obesi dan si hɔ siesie mu kama kama kama kama ɔsi kɔkɔ dɛm. Ɔwɔ aburokyire wohu sɛ light bill du a na mafrɛ no light no aso na wasɛn ne sika ne de atua light bill ɛba a na mede de sika ka ho mante ayi ne madi a mante ne abɛdu a ɛno no bɔsɛ biribi koraa nsɛe wɔ hɔ a biribi asɛe ne yɛyɛ so bana meka kyerɛ baako koraa sɛ ka saa saa wei na nkɔyɛ no

Ɔatena werɛ wɔ m'awofo fie da. Nkutu na ɔde me maa no. Na orutu me no, orutu me fi ɔno no hɔ no, na na ne yere reba. Ntsi orutu me na ɔde me ma ɔbɔfo, na afei na ɔbɔfo no so abesi no dua fofor. Ntsi fie deɛ, matsena mu. Wɔabrɛ wo abrabɔ mu o, abrabɔ no so wɔabɔ wo deɛ, nna ntsi ne nyina mu, Kwabena, ntsi wɔanntumi ahan single room baako koraa ama wo. Me ankasa deɛ, hmm. Na wodi sika no. Meyɛ ndeen na medwen ho, meyɛ ndeen. Cause sɛdeɛ me ankasa m'ani nnda hɔ no wɔ abrabɔ mu no,

Ana na ɔba nso. Ah, wo de kya yɛ dɛ. Ah, sɛ wa. Ewi ase wɔ hɔ yi papa nyɛ hwɛ abɔ ne nyɛ hwɛ. Sɛ me nua no ehu sɛ ɛyɛ nipa na wo ba bɛ wo no. Hmm. Etimi as a poison no ko nyɛ fi ni o ko nyɛ fi etimi adwen ho asase adwen ho di poison e ma o. Na wotimi akum akwa no nyame anya adom na nti wo nkwa firi wo nsa. Na nti ke yɛ ndɛn.
Sister.
Hmm. Yɛ biribi o. Kɛhɛndɛ me me de wo deɛ na mɛyɛ. Ɛsɛ deɛ na bɛyɛ sɛ. Ɛsɛ etu na me tura me ka kyerɛ sɛ me de mpɛsɛ me firi ayɛ a wɔsɛ me ntwa kaka na me ho ntɔ me. Nipa ayɛ adeɛ nte sɛ akumu ba wo ba wo ba.
Sɛ wa ɛka me wo yɛ. Ɛde ne to me nsɛm sɛ akora ne kuta me sei. Ɛna nkokun ne deɛ a. Nfa ne sɛ wɔwɔ awie. Saa me me ne ne mmienu.
Na sɛ na wɔwɔ awie wɛgyɛ nsa na wɔawo no wɔkum ba o. Ɛnɛ ɛnɛ mɛyɛ ndɛn.
Me se me se me nua nyɛ suro maka kyerɛ wo sɛ me nua no wɔ ɔden nti wɔde pem ana fa pem nyɛ suro saa me se yɛ ne bi ayi nso ɔno nso ebi hyɛ ne yam ah papa nyɛ hwɛ abɔ ne nyɛ hwɛ na nka de me na me nua no no me se mama go ahead ah yɛn fa nfa police station ma yɛn ankasa yɛn nso ɔte yɛ deɛ out me se yɛ ne bi. ɛno deɛ menim baabi a poison kora yɛtɔn bi na maka sɛ mɛkyerɛ wo wonim a me mɛma obi

country no na sɛ ɔsɛ US na wɔn na hɔ no sɛ ɔsɛ sɛ na ɛbɛ ɛbɛn Jamaica ah ɛbɛn hɔ a Jamaica hɔ a ka Jamaica bɛn
wonim sɛ nkɔmɔ na me ne wodi yɛ no mahwɛ wɔ a mahyɛ dɛ na mayi m'ani wɔn bɛ asa wonyɛ serious wɔn bɛ dɛn
wopɛ sɛ menkogya wo oh. menkogya wɔ ha Hmm?
ɛfa nkɔmɔ deɛ na ɔka ɛfa ɛfa sa ayi na awale nana. nti sɛ sɛ yi anaa wonni wonni abusua. ewu abusua.
ah na nti sɛ sɛ woyɛ dɛn.
sɛ meka sɛ n sɛ yɛ plan no yɛ ara na ayi ɛ amo no yi de na asɛm bɛbɔ mu anaa wura fi ho. nti ɛno na nyɛ si awie yɛntumi nyɛ hwee dɛ ade na woyɛ me ne wadi nkɔmɔ nkɔmɔ kɛseɛ sɛ yi anaa wopɛ sɛ mengya wo hɔ nkɔ. dabi dabi wone me nkɔ biom.
mesrɛ wo.
Me de ɔko atu aseɛ. Wo yere o sɛ hwan hwan no wanyem ama no asa nti no.
Ɛsɛ Nyankopɔn adom kɔ ɛbia sɛ wokan nyame adom wohu sɛ nyinsɛe koraa asɛe ɛti sɛ no ɔno a ɔbɛ afie aseɛ bɛma saa adeɛ wei twi kɔ akyiri ɛne sɛ ɔno nso koraa no mɛtumi ataa wɔ akyi ba sɛ mepaa mede aduru kɔgu a m'ani tua bɔne paa sei

Wonnim bi nti no, ne nsuo no deɛ asɛe. Ade deɛ mehunu sɛ waa mmom na Nyankopɔn bɔɔ maa me, na sɛ yɛ sɛ matamata ho no nyinaa no, but yɛ mmaa no nyinaa emu emu abam. Ɛkwan da hɔ a yɛbɛtumi akɔ akɔyɛ deɛ ɛsɛ yɛkɔ yi bia, menkana da.

ɔno asesa ɔba bɛbɛ na ɔno ɔne me te a ne nsa ase a a na ɔyɛ nti relax koraa ne yɛnto asɛm a so so far deɛ adi deɛ ɛsɔre a ne yɛkɔ
Nti mesrɛ wo dɛ mehwɛ wo mehwɛ wo mema wo ɛnɛ ne kyena yɛ a wo deɛ wobɛyɛ. Mɛkɔ akɔyɛ ho adeɛ o na ade mekɔ o de mekɔ abrɛkyi na mɛ mafiri akora no ɛsi aha mete kora mehu me hua no koraa meka sɛ m'ani gye me hua na mboa ɛsɛ o de mefiri ase na mekɔbɔ me sese ɛwɔ baabi foforɔ nso na hɔ nso so no hɔ kɔbie ɛma me na menyɛ Abraham wae na memfiri aha sɛ nkɔbɔ hyɛ asase no so sɛ mewɔ abusua fie ahwehwɛ no mɛ wɔn apɔɔze me na mawu wae
Ɔkyerɛ chocolate bi hyɛ freezer hɔ yi mu mmoa. Chocolate.
Waka no. Hmm? Waka no. Dabi mi nti so. Nti ano kura.
Relax ma ahono ɛsɛ de sofa biribi ada no kura mu. Ti afei na ɛbɛyi enjoy. Nye nye nye nsia na akora na wu. Rao fa chocolate ne ma me.
Um, sister ama efiewura na kwabena bɛɛko ɛde ewia emi ana me frɛ mu pɛsɛ me ne mu di nkɔmɔ kakra. Ka me kɔ baabi kura na wo ne wei no ma yɛn. Ah? Ka me kɔ baabi. Hmm. Boy.
Anyway, patro me ne mu me de sɛ me ka de me ka wia betumi akɔ baabi awokɔ no. Sister wei deɛ ɛɛm Nyankopɔn anim nokorɛ ni. Ɛwɔ mu sɛ mɛbɛtena ha nsɛm bebree na asi na me deɛ me no ma brush ne nyinaa off mato ne nyinaa agu m'akyi. Deɛ mɛka ara ne sɛ meda mo ase Maame Sewaa Nyankopɔn nhyira wo deɛ wayɛ ama me ɔfaa me sɛ wo nua prɛko pɛ wamfa me sɛ abɔnten so ni adeɛ a woyɛɛ me me nua koraa me ne no firi yafunu kuro mu koraa no ɔntumi nyɛ bi ma me meda wo ase. Ɛne na so nim no. Wo ma me nka m'asɛm anaa? Ah. Sesei no, ɛɛm, frɛ a sista ama mefrɛ wo ne wo wura nyinaa ne sɛ, sesei deɛ nti a mebaa fie ara sei no, ɛnni hɔ biom. Ade sɛ deɛ ɔno nko ara ne wura? A wɔka ne wura na wura wura. Ɛɛm, deɛ nti a mebaa fie ha no, ɛnni hɔ biom. Nyinsɛn nti a mebaa ha, wo nua de me dii n'akyi de sɛ memmɛtena ne nkyɛn because of m'asetena mu ne adeade a mebaa ha. Sɛ nyinsɛn no, ɛɛ, sɛ Nyankopɔn adom o, sɛ bonsam adom o, sɛ nyinsɛn no, ɛnni hɔ biom. Ɛna me nso so no, na mempɛ sɛ ɛbɛyɛ te sɛ asɛ mebɛwo na asɛ mannya bɛɛma, wate aseɛ, asɛ woannya akora na annya papa, na asɛ ɛho nsɛnsɛm bebree, afei koraa mewo koraa nso so no a, na ɛno nso ayɛ me dadwen, sɛ wobɛwo bɛwie no, bɛɛma bi koraa ɛba wo ho a, na afɛ na ɔbɛyɛ na bɔn wo a nsɛm ne adeadeɛ, papa bɛɛko. Ɛnum no nya yɛ, deɛ ɛnde sɛ nka ɛnu nika. Ana na meka sɛ na wo sɔ sɔma no. Ambe ka sɛ, ayi no, ɛba ho asɛm na ɔka na meka sɛ ka, ka no. Wonim nea ɔbɛka deɛ. Ɛɛ. Ah, okay. Ah!
Me afitibere a wotwaa me ntorɔ sɛ wowɔ sika na afie no a ɛte mu no yɛ wo dea, sɛ ɛna ɛnyɛ wo dea a, da mekɔtena anwea no mu no, na me mekaa ntam dii nse sɛ, Nyankopɔn ma me firi mu asomdwoeɛ mu a, me ne wo mmienu deɛ tin tontan. Me ne sika na na ɛho hia me, sɛ ɔbɛkɔ bɛba na bɛbɛ biribi na mede bi atɔ aduane ama me ba no a ɔda me yafunu mu no anya bi adi. Seesei nso so bonsam adom. Akora no, manya no. Wɔn nsɛm adɔ.
Ae. De, ah, hwan? Nyankopɔn na, Nyankopɔn na ɛbɛsɛe me ba no. Ɔsɛ papa. Bonsam kyɛn wɔn nkyɛn. Ae. Ɔsɛ papa.
Ɔfom, anaa ne yɛ hu no. Boy. Wɔn ne bonsam no. Hwan ya?
Bonsam ne wiase, bonsam bi ne wu. Ɛnti no, bonsam adom.
Nyankopɔn no ara na ɔyɛ bonsam saa yɛ. Abena bɛɛ kɔ, ma me nka me nsɛm na awia no ano wɔ den. Bonsam adom so. Ɔsɛ papa abɔne wo nyinaa. Bonsam adwen bɔne ne na aborɔ ne bɛyɛ wɔ ne tirim nti no, me ba no, mahwere no.

Baabi a wokɔ no, na wokura me yɛ. Wo ne wo ne me kɔ akɔ akɔpɛ deɛ bɛyɛ o. Na me womfa me nkɔ bi.
Ei, na wo adɛn a? Ah?
Wogya wɔ fie a. Na na fie mi na mede ɔbaa fie a. Na me na megye sɛ bi sɛ first one deɛ no na tama na ɔyɛ sɛ wokɔ woka sɛ ɔde me bɛkɔ nti mfi sɛ bi a. Sɛnea akora ne ntia na ɔba da me yam saa tam so na menwo nti na mehia wo. Ɛsɛ sɛ akora ne nua ɔde mede wo di m'akyi akɔpɛ akɔpɛ wo ni anaa wo se. Ah, nea me se.
Ah? Eti mepa kyɛw, nkra mu. Afei nkra no mu no, na aseda nso so sɛ ɛretaa to. Ɛwɔ mu sɛ bɔne deɛ, ɛɛ bonsam afa nipa so ayɛ me bi wɔ fie ha. Ɛso ne nyinaa mu no, aseda na Sista Ama mede rema wo sɛ meda wo ase sɛ wobuee wo pono maa me maa mebɛtenaa ha. Eti mepa kyɛw, nkradeɛ mu ara na mede baeɛ no. Wakasa o.

Atuo mu safena kwane a. Ɛɛ! Mahwere adeɛ. Nnipa bi si de bi ma no aka sɛ me ne n'agya yɛ saa yɛ dɛ. Ha? Ɛɛ! Ɛnna fa hwan ma kɔ no ne. Nsi a mo no nso ni fie. Mo no afiri ase. Ɛna metuma saa awe ma adeɛ o.

Ɔbasa mama yi su pa na kyɛw biara style biara bi. Ewuo koraa sɛ metwa hwe na mewu. Ah, abililiwa. Nea me dea. Awe. Awe.